Degimok wapşe, degimok. Yz ýetip bilmeýär maşyn bullaý. Ynanaý, ýöne bar-a men satjagam dällaý. Çuwa prosto ýöne bar bolýaraý satup. Pul gerek bolanda.
Aý hawa ýöne lasty çyka bi. Tigirler dag ýer görmedik maşyn. Şahyr bolsam wasp ederdim ow maşyny. Tigirler ýer görmedik maşyn? Ýer, ýer. Hä kerpiçde galyp goýnuň indi. Aý, aý, ýana ýörelmedik ow hiç hil. Probek, probek. Aňyrda. Motor näleam?
Motora seret ýalpyldap dur. Bulara men özüm şeýdişdirem bolaýdym. Gözden geçirmek we ynanaý, seret bu çaýyş ýerlerine-de maşyna. Seret obany. Näme kem bar? Muňa aýdyşdyk. Kem ýog-a munda.
Ýok, kem zat ýog-a. Hiç ýeri kem ýok.
Seret.
Içine zadyna girip barlasam bolarmy? Agam, içine girip oturma, daşyny gördüň, içini gören ýaly sen. Motory gördüň, kapody gördüň, Gül ýaly. Bagaja seret. Näme meý? Meý labowoý. Öz radnoýy duran. Göwnüme degýän diýen şurubam çalşylmadyk. Hiç hil kemi ýok. Alýan gitýän. Diňe şuňa bara. Näme ýetenok diýsene. Kim ýalap goý. Gowy adam ýeten. Agam huk diýip dura labowoý çalşylypdyr-a. Huk. Eý, eý, men habarym ýok baý mundan. Huk diýip dur. Hä, hä, huk. Hakyky hakyky seňki diýmek agamjan. Dandyr onda wagtal näme. Ewaý agamjan bu wara zawoddan çykyp ýöne meň gapyma getirip goýulan maşyn bul. Agam alýan gidýän gören ýalyýan. Aýra wagtal näme. Ýetip bilinmeýär şu maşyn gapyda ýöne duranja maşyn hiç ellenmedik diňe sür. Sürmeli, sür agam, sür. Eý, güldäp beren maşynyň taýyn, hemme zat taýyn. Aýry bagam çykmadyk. Ýog-ow, taýynjak maşyn, çalaja doňuşjak, çalaja. Segsen müňe berersiň-ä. Aýa, bolanokmy? Oňşardym segsene. Pitik görmedik maşyn, udara aňarda dursun, pitik görmedik. Ene, diňle agam. Alýo, alýo, alýo, ho-ho-ho. Ho-ho, dur maşyn, şu wagt.

E bu çegem aýa ne bolun? Aýol bolmazsa. Şeýlemi? E, aýol bolmaz bolsa. Neme?
Bole. Ha. E, özüň bir gowy adama meňzeýäň. Hakykat aýdaýyn aýyn. Maşynyň motoryna bir hepde garantiýa. Land Rover'ym seplenen. Karobkada bakym durýa. Agam ol

Bagamjan, ýuwmalymy? Motor, içi daşy, nirsini ýuwmaly? Gerek bolsa özüňem ýuwýarsan. Reski bir bir otda sal sal salam. Döwül, ne bu? Näde?
Ay ýaň satyn aldım, innem aldım, geldim, şeýdip sürüpdi, düşdaydı, döwüldi. Wah hey, bolmandyr. Ýöne bar agam sen.

Boranda gijä galmazda, hany hojaýa girýäň agam, çaýam bar, kofem-de bar, çöregem bar, waýfaýam bar, pleýsteýşenem bar. Puluň berýär, oturybermeli. Nätdiňmi? Hawa.
Eý, öýmüzden gowy ekeni, göçüp geläýmelimi bärik? Gel, gel agam, pažalysta.